Исәнмесез, сез Татарстан 24 телеканалында Кукмара яңалыкларын карыйсыз. Атнаның мөһим вакыйгалары белән мин, Миләүшә Хаҗиева таныштырырмын. Хәзер төп темалар турында кыскача. Йодрык кадәрле, йомры гәүдәле. Алты студентыбыз көн саен алышып торып, комбайнда утырып йөриләр. Кукмара аграр көллияте студентлары бәрәңге алалар. Чир тик йотмый. Балалар группадан чыгып китүгә тәрәзәләрне ачып җилләтәбез. Вируслы авырулардан ничек сакланырга? Мошенниклар ял итми. Компанию даже проверял. Ну, подозрение было. Кукмарада яшәүче бу юлы ничек үз акчаларын югалткан? Абонент вакытлыча мәктәптә. Телефонны мәктәпкә алып килмәсәләр, алар балалар инде шуңа ияләнәчәкләр алга таба Аллабирса. Яңа уку елында нинди үзгәрешләр булды? Ярдәм һәрвакыт янәшә. Сейчас ближайшим вот этим рейсом уже как я сейчас и ранее говорил это будем все вывозить. Сугышчан кардәшлек хәрбиләргә утыз бишенче гуманитар йөкне әзерли. Сентябрь башында авыл җирендә яшәүчеләрнең урак өсте башлана, чөнки бәрәңге алыр чак җитә. Кукмара аграр көллияте студентлары да бу эшкә тотындылар. Быел белем йорты күпме гектар бәрәңге чәчкән, уңышны ничек бәялиләр? Безнең төшерү төркеме көллият студентлары һәм хезмәткәрләре белән очрашып, әлеге сорауларга җавап эзләде. Кукмара аграр көллияте быел егерме гектар мәйданга бәрәңге утырткан. Сортларны ел саен үзгәртеп торырга тырышалар. Иң яхшыларын гына утыртабыз, дияләр. Аларның берсе, Ред Леди сортлы бәрәңге. Кызыл, краснокожурный, кызыл тышлы, и бәрәңге озынчарак. Бу бәрәңге түгәрәк түгел. Менә хәзер казып карыйбыз. Узган ел бу безнең э, кайтартылган и он тонна семена тоже шул як басуда урожайны әйбәт бирде где то гектарыннан дүрт йөз центнер бирде Бәрәңге алуда алты берәмлек техника катнаша. Шуларның берсе бәрәңге ала торган комбайн, ә аның өстендә исә биш булышчы. Чөнки студентлар да бу эштән читтә калмый. Иртәнге җидедән кичке алтыга кадәр басуда эшлиләр, практика вакытын файдалы итеп уздыралар. Комбайнда утырып йөриләр. Анда инде безнең черекләрен, сабакларын балчыклардан арындыралар. И инде безнең шулай ук монда безнең 150 йөри яны, глубоко рыхлитель. Анда да безнең курсантларыбыз абитка хәтле бер курсант, абиттан соң бер курсант. Юк инде авыр түгел, ияләнеп була анысына. Үзең ел саен чыгасыңмы бу эшкә яки быел гына әле туры килде? Быел гына чыктым.
Ә алдан чыкканда өйрәтәләрме гомумән эш принцибы ничек эшләргә кирәк икәнен? Ә инде өйрәтәләр, техника безопасности күрсәтәләр, ничек эшләргә. Басудан бәрәңгене җыеп алганнан соң камазлар аны складка алып китәләр. Биредә шулай ук система буенча эш башкарыла. Адель әлеге эштә беренче елын гына эшли. Ләкин инде куллар ияләнгән, вазыйфаларны тиз һәм төгәл башкара. Без бәрәңге сәттерә әйтергә менә монда торабыз. Балчыгын алабыз, ярыгын, ярыкларын чиләккә салып барабыз. Зуран кишерен дигәндәй сыман ашай аерабыз, нитәбез, әкренләп башка ниләрне эшләп барабыз. Җитештергән продукция әрәм калмый. Аны ашханәдә кулланалар, кооперативларга тапшыралар, шулай ук ярминкәләргә дә илтәләр. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Хөрмәтле тамашачылар, тиздән сәламәтлегебез өчен шактый катлаулы чорга аяк басачакбыз. Димәк, вируслы авырулар, грипп та янәдән баш калкытачак. Бу вакытта сәламәтлекне ничек саклап калырга һәм нинди ысуллар кулланырга, бу турыда тулырак мәгълүмат киләсе минутларда. Без шулай ук балалар белән дә һәрдаим ОРВИ, грипп темаларына әңгәмәләр, сөйләшүләр үткәреп торабыз. Көз җитү белән ОРВИ, грипп һәм башка инфекцияләр кебек сезонлы авырулар да уяна. Һава торышының үзгәрүчән булуы аеруча балалар арасында авырулар саны артуга китерә. Мәктәпләр һәм балалар бакчалары актив рәвештә профилактик эш алып бара. Балаларны гигиена күнекмәләренә, бүлмәләрне җилләтергә, кулларны еш юарга һәм салкын тию симптомнары барлыкка килгән очракта битлекләр кулланырга өйрәтә. Безнең балалар бакчасында вируслы авыруларга каршы төрле профилактик чаралар үткәрелә. Иң беренче чиратта без балаларны иртән кабул иткәндә әти-әнидән баланың хәле турында сорашабыз, авыртмыймы, сәламәтлеге турында сорашабыз. Әгәр дә ин аннары температурасын үлчибез. Әгәр дә инде балада нинди дә булса салкын тию симптомнары була икән, андый балаларны без группага кабул итә алмыйбыз, чөнки авыру бала инфекцияне таратучы булып санала. Барлык группаларда төрле вируслар булмасын өчен көн саен дезинфекция үткәрелә. Хлорлы су белән өстәлләр, ишекләр, шкаф өсләрен сөртәбез, тәрәзә төпләре сөртелә. Атнага бер тапкыр ген уборка үткәрелә, уенчыкларны тәрбиячеләр Көн саен җуалар, әти иң кечкенәләр төркемендә көнгә ике тапкыр уенчыклар җуыра, җуыла. Белгечләр әйтүенчә, ОРВИ, грипп һәм ковид симптомнары охшаш. Барлык өч авыруда да югары температура, йөткерү, сулыш алу авырлашу һәм тамак авыртуы күзәтелергә мөмкин. Кукмара районында медицина учреждениеләре хезмәткәрләре грипп сезонына инде әзерлекне башлаганнар. Стартовала,
значит, прививочная кампания,

Кукмара яңалыклары. Һәрвакыт уяу булырга кирәк. Кукмарада акча югалту очраклары ешая. Бу хәлләр районыбыз халкы мошенникларның хәйләләренә эләккәч килеп чыга. Кукмарада яшәүчеләр бу ел башыннан ничә сум акчаларыннан колак каккан? Безнең язмада тулырак.

Август аенда күпме аралар 8 миллион сум акчаларын югалттылар. Шушы ук айда барлыгы унбер алдау очрагы теркәлде. Банк картасыннан акча урлау буенча ике, шулай ук дәүләт порталына керү очраклары да булды. Гражданин Н.
балигълык яшенә җитмәгән егет. Ул җәйге каникулларында эшләп, акча җыйган. Хыялы, үзенә телефон алу. Ләкин мошенникларның исә бу очракта максатлары башка төрле булып чыккан. Мне дали визитку одной компании, которая Мин Авитага кереп телефон сатып алу игъланнарын эзләдем. Үземә ошаганы тапкач, Телеграм каналга күчәргә куштылар. Шулай ук минем товарны алып кайтучы компаниянең номерын да җибәрделәр. Ләкин телефон кайтмады. Мин 23 мең сум акчамны югалттым. Күп очракта корбаннар мошенникларның алдау юллары турында хәбәрдар, ләкин шулай да үзләренең акчаларын һаман саен югалтып торалар. Без гражданнардан игътибарлы булуларын сорыйбыз, саклык акчаларын югалткан очракта ашыгыч рәвештә полиция бүлегенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Тиешле булмаган урыннарда чүп-чар калдыру бүгенге көндә иң актуаль темаларның берсе. Чөнки кайбер ваемсыз гражданнар үзләре теләгән урыннарда чүп-чарны ташлыйлар. Кукмараның Бикташи урамы башына бәрәңге сабагы, эт эчәгесе кебек чүп үләннәре ташлап калдырганнар. Шулай ук агачлык кырыйларында һәм эчләрендә чүп өемнәрен күрергә була. Тиешле булмаган җирдә төзелеш чүп-чары, мебель, суыткыч, чүп үләннәре ташлаучыларга административ җаваплылык каралган, гражданнарга бер мең сумнан ике мең сумга кадәр, ә юридик затларга ун мең сумнан утыз мең сумга кадәр штраф салына. Агымдагы уку елының беренче сентябреннән барлык мәктәпләрдә яңа кагыйдәләр кертелде. Аларның берсе дәресләрдә телефон куллануга бәйле. Хәзер укучылар мәктәпкә кәрәзле телефон алып килә аламы? Бу хакта тулырак киләсе материалда. В общем-то дети прислушиваются, телефонов так как было в прошлом учебном году пока не было. Быел беренче сентябрьдән мәгариф өлкәсендә күп үзгәрешләр кертелде. Аларның берсе дәресләргә дә кагыла. Мәсәлән, тин фәне яңа уку елыннан яңа исем белән Иминлек һәм Ватанны саклау нигезләре дип атала. Мәктәпләрдә хәзер шулай ук кайбер тыюлар да эшли башлады. С первого сентября в соответствии Беренче сентябрьдән Россия Федерациясе мәгариф турындагы канунга кертелгән үзгәрешләр нигездә, дәрес вакытында балаларга, укучыларга телефоннан файдаланырга рөхсәт ителмиячәк. Уку елы башында балалар бакчаларында һәм мәктәпләрдә традиция буенча ата-аналар җыелышлары үткәрелә башлый. Быелгы төп темаларның берсе мәгариф системасындагы яңалыкка кагылышлы иде, бу дәресләрдә телефонны куллануны тыю. Сейчас телефоны это бич общества. Хәзер телефоннар җәмгыятьнең дә, балаларның да, өлкәннәрнең дә бәласе. Һәм без үзебез дә кайчак телефонга бәйләнеп калабыз. Без мәктәпкә укырга киләбез, биредә барлык мөмкинлекләр дә бар. Һәм әгәр дә телефоннар кирәк икән, балалар аларны кабызырга, аннан шалтыратырга мөмкиннәр. Һәм, әлбәттә инде, элемтә өчен сыйныф җитәкчеләре дә бар. Күп кенә ата-аналар әлеге яңалыкны хупладылар. Аларның фикеренчә, смартфоннарны даими куллану уку процессына комачаулый. Телефон, во-первых, ул отвлекать итә баланы. Всякие сайтларда утырырга мөмкинлекләр була аларның, барлыкка килә ими телефонда утырганда. Подсказкалар опять-таки ими үз белемнәре белән түгел, ә кулланырга тырышалар. Килешәм.
Чөнки балаларның мәктәптә Төп эшләре белем алу аларның. Телефон инде ул отвлекать итә балаларны, башка юнәлешкә алып кереп китә. Аларның барыбер өйдә уйный башлаган уеннарын да уйнап бетерәселәре килә. Иптәшләре белән дә аралашасылары килә телефон аша. Укытучылар һәм ата-аналар уку вакытында телефоннар куллануны тыю, һәр баланың уңышлы белем алуына һәм үсешенә ярдәм итә торган уңайлы белем бирү мохите булдыруга тагын бер адым булыр дип өметләнәләр. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Сугышчан хәрәкәтләр ветераннарының Кукмара иҗтимагый хәрәкәте сугышчан кардәшлек оешмасы 35 нче гуманитар йөкне махсус хәрби операция зонасына җибәрергә әзерли. Бу юлы туган яклардан хәрбиләргә ниләр китә? Безнең язмада карагыз. Люди активные, стараются помочь нашим бойцам, спасибо, что не забывают. Битараф булмаган кукмаралылар хәрбиләргә гуманитар ярдәм җыюны дәвам итәләр. Хәзерге вакытта солдатларга төзелеш материаллары кирәк. Потому что там были на СВО, как бы сказать. Төрле атышлар нәтиҗәсендә блиндажлар яраксыз хәлгә килгән. Игелекләрнең күп кенә кирәге-яраклары янган. Инструментларга, шуруповертларга, шлифовальный машиналарга ихтыяҗ бар. Шулай ук генератор да кирәк. Әлегә гуманитар ярдәм җыю пунктында тыныч. Әмма бу озакка түгел. 35 нче йөкне җибәрү якын көннәрдә үк көтелә. Волонтерлар салкыннарның якынаюын исәпкә алып, хәрбиләргә җылы киемнәр әзерләргә тырышалар. Күрәсезме, бер коробкадан юлланышкан җылы Биредә игътибар итсәгез, бер тартма җылы йон оекбашлар бар. Кышка әкренгә әзерләнәбез. Гуманитар ярдәмнең зур өлешен бу юлы матраслар, юрганнар һәм мендәрләр алып тора. Аларны балалар бакчасы хезмәткәрләре алып килгән. Алар бит инде защищенный блиндаж булгач, от сырости тоже защищается. Вот эти пленки очень помогают им, чтобы сырость на себя не набирала. Стелят вначале. Гуманитар ярдәмдә традиция буенча шулай ук азык-төлек продуктлары, медицина препаратлары, кием һәм башка кирәкле әйберләр булачак. Һәр йөк җентекләп төреләчәк. Ә ярдәмне хәрбиләргә бөтен килеш алып барып җиткерәчәкләр. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары.